Salam dostlar. Men Star TV kanalyma hoş geldiňiz. E, bu gezek videomda yani internet pul kazanmaly. Edil geçenki videolarymy ýaly. Doğrudan gören bolsaňyz 3 rubl, 7 rubl. Hakykatdan biz biziň gazanyp bilýär. Yani prosta registrasiýa etýär we sura tura edýär. I 7 rubl, 3 rubl bize e, balansymyz da gelýär. Nädip gelýär? Görkezeýin. Saýdy men ýaňy başladym. Görýän bolsaňyz. Hemmesi 0, ýagny barlagda bir sany saý, e, bir sany zadaniýam bar. Ýagny iki sany zadaniýa etdim. Şoň biri barlagda şu wagt, i biri eýýäm barlagdan geçen we pulumy alan. Balans görkezeli has aýdyň bolar ýaly. Ine. 5 kopeyka. I nirden geldi? Onda görkezeli. Has size aýdyň bolar ýaly. Ine dostlar, 5 kopeyka şu ýerden geldi. Näme etdim? Telegrama girdim, podpisat etdim. I podpisasiýa edeniň hakykatdan hem dämi ýa ýa başga bir saýda podpisasiýa etdiňmi şony bilmek üçin skrinşot edýäň i skrinşoty e, şu ýere ugratýaň i sen puluň alýaň ikinji ýagny barlagda gidip duran adam bu da başga e, saýtda registrasiýa edýäň saýtda registrasiýa edýäň i nirde sen adyň ýazylyp bolsa nikneýmiň ýazylan bolsa ýa-da loginiň ýazylan bolsa şony screenshot edýän, surat alýan i bu ýere edil ugradyň. Bu da barladan geçenden soňra maňa 2,5 rubl gelýär. Bizde şu wagt el ýeterli bolan zadanýalar 1919 sany zadanýa bize el ýeterli, ýagny işlemimiz 1919 sany iş bar. Eger her kim

kopirowat edýäs. Ýagny biziň her e, meselem şu meň referensilkam kopirowat edýäs. Kopiýa edýäs, e, skrin e, alýas. Islendik ýerik e, biziň öz meselem sen gazanjak bolsaň, sen öz üçin ýöňi Kopirowat edýäň. I başga internetlerde, e, kontaktlarda, Facebooklarda, Odnoklassniklarda ýa-da Instagramda şu saýdy e, dostlaryňa ugradýaň we dostlaryň şu saýdyň e, seň silkaň üsti bilen girse, meselem, şoň 10% seň hasabyňa geçýär dostlar. Ýadyňyzdan çykarmaň, şoň %10% siziň hasabyňyza geçýär. Siz hiç zat edeniňizok. şu ýerde ýazylandyr. Sen meselem sen häzir dogry dogry aýdaly. Iş ýerine ýetirdiň 10 rubl. Ýa-da 100 rubl iş etseň, ha aýdyň bolar 100 rubl iş etseň, şoň 10 rubl maňa geçýär.

Ikinji, nädip ýagny gazanan pulumyzy moý balans nähili geçirýäs we nirä geçirýäs? Bäde reklamny balans bar we özümiziň aýratyn balansymyz bar. Gazanan ýan görkezmeli 5 kopeyka. Nädip geçirýäs? şu ýerde ýazýar. Yumani koşulýok we Paýer koşulýogumyz bar. Bary ýok şu wagt wagtlaýyn çykdy. Eee, Kiwi koşulýok bolsa wagtlaýyn saklanan ýa wagtlaýyn biz Kiwi koşulýogumyza geçirip bilemzok. Diňe Yumani ýa-da baýyrgaçylygymyza geçirip bilýäris. Iň minimum geçirip bilen e, summamyz 70 rubl. Komissiýa baýyrgaçylygyna 0.95 ýagny paçdy 1 prosent. E, Ýuman neydi? 2 prosent. Yani ikisi de bir gün iki günün içinde geçiyor. Dostlar, saýt iň gowy saýt, ýagny men YouTube-da da bir giden wideolary gördüm, hakykatdan hem saýt işleýär. Biziň hemme adamyň edip biläýjek saýt şu. Hemme adamyň şu zadany çözüp biläýjek. Bu ýerde hiç ýerik bilim gerek ele diplom gerek ya prosta registrasiýa edýän ýa-da podpisasiýa edýän ýa-da ýöne köýje zadaniýalar çördi ýöne köýje zadaniýalar edýän i sen puluňy alýaň ýa öýde boş ýatandan ýa-da bir oýun oýnandan biderek wagtyňy giddirjek gel diýseň şu saýda girip şu saýtdan pul gazanyp bilýäňiz dostlar. Saýty ýene bir gezek aýdýan, e, wideoň aşagynda goýjak. Hökman suratda şoň üstü bilen giriň, ýagny siziň puluňyzdan hiç zat alynmaýar, ýagny maňa kömek bolýar, ýagny 10% ýa gaýdyşym ýaly. Wideolaryň sany şundan ibarat dostlar. Ýagny Eger göwnüňize ýaran bolsa, kanala agza bolmagyňyzy isleýän. Sebäbi indiki wideolarymda has internet nädip pul gazanmaly we hemmesini barlap, ondan soňra size ýetirýän. Çünki o wideolar has gyzykly wideolar boljak. Şonuň üçin kanala agza boluň. Göreniňiz üçin sag boluň dostlar. Indiki wideolarda görüşýänçek sag boluň.